Hello hello chibei leh vek ule ka channel ah ka lo lawm leh vek a che u hei tun tum chu ni dang a ka lo tih lo ang deuh in chhang lam pang ka rawn siam chhin dawn a ka chhang lo siam tur hi long a ni dawn a hei a ngai ho te chu dal da hi ka rawn hmang dawn a baking powder hi ka telh dawn bawk a ni chuan in tui lum kan lei bawk ang a ka video hi in lo like ang a ah eng nge siam dan dik zawk in lo hria a nih pawn comment ah khanin min lo hnut chhia ang a chuanin min la subscribe lo in awm chuanin khawngaihin min lo subscribe ve ngei ula lawm viau ang kan lo siam tan ang aw. A hmasa ber atan dalda hi kan lo chhuang tui ve phawt ang a hemi kan chhuan tui zawhah hianin baking powder hi fian hnih kan thlak leh ang a chuan khami kan thlak zawh hnuah kan chawk kawi ang a kan chawk kual that hnuah dalda kha kan thlak ang a dalda hian a hneh chuanin chhang a tui a. Tam deuh hlekin kan thlak dawn a nia. Khami kan thlak tawh hnu kha chuanin a sa zualpui kha fianin kan chawk nawk nawk ang a. A lo daih deuh hunah kutin kan hmet ang a, kuta hmeh kha a ngai aw. Hetian han hmet ila a mum ṭek ṭek a kha khatiang awm lo khawp khanin kan hmet sawm vek dawn a nia. Hei tihian han en ila Dalda kan hmeh sawm hma leh hmeh sawm tawh hnu hi han en ula, a inthlau em em a. Kan han hmeh darh chiah kha chuanin a rawngte pawh hi hei a rawn danglam a rawn eng phet. Phet a nih che maw? Hetiang han hmet ila hei a khal deuh tal hi maw? Hetiang a nih khanin tuilum kha kan leih dawn a nia. Duang tawka kan hmehṭhat tawh hnuah saranga kan khung ang a, hemi hi darkar chanve tal kan up dawn a nia. Sarang chhunga dah kher loh pawh hian thleng te pawn a chhin tawp thei a. Kha kha chu kan duh dan ni mai se la, polythene a kan dah hi chuan chhang kha a nem tha duh bik a, nawr te pawh kha a nuam a ni chu maw. Chhang kan chhin kha darkar chan ve tal ni thei se la duhthusam. Hei ka sawi kha maw, sarang a ka chhinpui khan ban si lo khanin meh a nuam em em a, a tui duh bik em em a ni. A sir khi lai leh kak lai vel ho kha ti hian in kan hnim phum vek ang a a lai ah ka tih ang hian in in en ang a heti a kan tih hian kan nawr khan a sir vel kha a lo kak lai leh mawi lo a kir chuat ang te kha a awm duh lo va heti hian kan kan nem muk vek dawn nia a lai ah hian aw. Awle tunah kan lo nawr ṭan tawh anga kan Maida pawh hi hei lo nem ṭha tawh lut tawk a hnuai pawh hi a nuam em em a hei ka tih ang hianin vawi khat in hnuai phek hnuah khan a sawl in in nawr leh anga tui thianghlim ball ah in in chhaw panga hei ka tih ang hianin a sir tawn tawn ah tui kha kan ta dawn a ni chu maw heti a kan tah hianin a design kha kan siam a kha kha chu kan duh dan dan khan in a tah lo pawn a thleh tawp thei a mahse lawng hi chu design hran-- teh hi nei ve reva chuvangin mi dang tih ang zel khan kan lo ti ve mai dawn a ni chu hemi a lehlam kan char a hi maw nghet deuh a char a ngai aw kan char ngheh lo chuan kan kan khanin a lo in phelh duh em em a nghet deuh in kan char dawn a nia.

Chini hi no hnih vel hi ka hmang a, tui hi no khat kan lei ang. Gas hi kan sim a, kan sim loh chuan saw ti sawn a lo puak pep pep ang a, hlauhawm ve a per na reuh lutuk a, a tui ril thleng khan kan chawk tawh mai ang a, chumi hnuah kan lawng kan kha kan zuk chiah mai dawn ta a ni.

Awle tuna tan chuan khati zawng kha alo ni leh ta phawt a ka video te hi milo like sak leh hram ula next video kan i hmu leh theuh dawn nia aw bye u.